Misalnya ikam nih gagal move on han, ngalih banar malupakan mantan tuh kayapa, bayangkan nya bahira, apa muhanya kada bungas lagi. Oke halo nang sanaku barataan dimanapun buan pian berada Selamat datang di KHP Official Yes kawan kita bertamun pulang yang pastinya kita di sini akan kembali akan kembali merasnya video-video lucu masih pus pantroy

Wow banar kaitu nah. Hiih. Hiran aku. Makanya janda lebih menggoda ja daripada yang perawan. Aku parcaya kata-kata itu tuh. Hiih. Makanya gasan bubuhanmu misalnya tuh hidupmu tuh ditakdirkan untuk balu, jangan bersedih kawan ai. Hiih. Bagi bibinian nih, ikam bisa ja jua membuka usaha. Kalau usahamu tuh sukses, mantan lakimu menyesal dahulu ninggalakan ikam. Han, buktiakan wadanya tuh bahwa aku nih bisa ai jua becari tanpa ikam.

Banyak komen di postingan sebelumnya kayak apa gerang hajanan terbaik itu simple aja ketika ikam lagi sakit perut ikam langsung dengan girangnya tulak ke WC ikam buka lawang WC dengan sepenuh hati setelah itu ikam duduk ya bahasa kasarnya eh, bedangkak atau becungkung lah dan pada saat hajanan hira itu terjadi muha ikam kada masam Ikam tampak menikmati, ikam nyaman di sana tanpa adanya beban, tanpa adanya kabung karasa. Hah kada kawa, kada kawa. Iih kita kalu mahajam tu kalihatan nah muha aslinya. Iih ikah handak maukur bibinian pa kaitu ja. Lihat inya mahajan bahira. Misalnya ikam ni gagal move on han, ngalih banar malupakan mantan tu kayapa. Bayangkan inya bahira. Pemuhanya kada bungas lagi.
Mang mang wak batakun pang kaya apa mang caranya supaya hidup himat mang. Masalah apa bro. Masalah makanan mang ai. Baisukan minum inergen lalu nya malam minum uki jelly drink supaya menunda lapar munnya subuh kena nya minum prumah himat suah hidup.

Nah, ganteng doang jemput cewek muka gang ah tuh kuitannya tuh. Mang mang mang, anak pian mang, open BO.
Ibu barang sambat aja. Iih, menjemput bibinian di depan gang tuh kada musti open BO. Iya kalo. Iih, tapi kusarankan jua gasan pas sukantor ini misalnya ikam bisi pacar, kalo handak tuh kawan ai datangi ja ka rumahnya bujur gam. Iih. Tapi aku paham pang jua ada kawanku bekisah bahwa pas datang ka rumah ja perlakuan bubuhannya ja kada baik ja ka saurang ja. Ha nitu tu jua. Ih tulung lah bagi bubuhan nang kuitan-kuitan yang beisi anak bibinian tu misalnya ada nih ih pacar anak pian datang tulung misalnya kada handak tu jangan talu dinampakakan ih paling kada inya sebagai tamu hargai ih alin kada muha masam han. Hihi, kalo kada handak ti padahi anaknya ne nah modelnya, jangan lawan inyanya, kada baik saurang. Hi kasian inya kada tahu napa-napa. What the fuck wahini. Ayu update sudah kah wena wena. Napa maksudnya ja ngini. Nah tutu pang tu kebanyakan main game. Lalu ha nah jah nang handak jadi haling dharma kah aku kada ngarti lagi. Lakian idaman ikam kaya apa? Nang rukunnya naksan. Nang rukun naksan. Hi aku jujur wayah ni kawan ai maskipun bapaping lah tatapi aku anu apa nukar ruku tuh hi ih cuman semenjak bapaping ni aku jujur Takurang pang beresnya ruko tuh. Hiih tapi kalo misalnya aku beroko aku tetap ai ruko naksan pang. Hiih karena harganya tuh ekonomis itu pang. Hiih mau ada murah pada naksan nang nyaman jua aku nukar ai. Hiih yang penting murah yang penting kawa gabul. Hah, mulai dah aku wahin-wahin nah. Hihi, malihatnya pang kasian banar ya. Han, jakanya ikam jangan bamamakan di situ tuh. Hiih, sama ai manyakiti diri, urang bapacaran saurang-saurangan.

Intinya inya handak bisi pacar ja. Hiih. Kalo handak bisi pacar tu beusaha. Hiih. Chati bibinian tuh. Hiih. Pasang jebak sapuluh chat bibinian. Han. Berapa ikung nih balasnya. Kadada saku. Nya kanapa jua yo. Anggur merah. Anggur. Tu belakangnya padang kain kalo leh. Ambil kawan nya nah. Ikat man ampih bajugit-jugit.
Kanapa balum tidur? Tidur sakarang tu kah? Bergadang tidak membuat ia mencintaimu. Sadar goblok.
Han, loleh. Hii. Amun ipiku nang muni nang ha ja kaya ini nih. Oke, kita kawa menerimanya. Karena bungas masih.

Han, hihi, kada rugi ya kita malihat ya mun diciumnya tuh, hihi, cuman dicium pidio wara jua. Pian ding ai, menyanyinya talalu tinggi maambil nadanya dahulu, urang misalnya tahu bahwa nada itu kada sampai randahi di awal. Han, ulun malajari itu disini. Iih, kalu handak nang kakaruan kasini nah pian, ulun lajari sambil nang baguyang lah jua. Kenapa jo ya? Astagfirullah. Hah? Kenapa? Ikam jum ngininya. Napa fungsinya ngini nih napa?

Ikam lihati muhanya. Bungas kalo leh. Han, bubuhan ikam handak nang mudil kakaini kalo bibinian. Tapi ikam lihati inya makan dimana nah. Iih, saurang mahir makan di warung-warung nang han. Iih, nang teh dua ribu. Inya teh haja harganya sapuluh ribu disitu. Han kayapa secara kasta aja kita jauh banar lawan bibinian nang kaya ini nih. Makanya kita iih nang kakaya ini nih kita manikmati aja kawan ai. Jangan ikam terlarut-larut dalam angan. Iih pakan lawas gila wara Han. Mual kena di hati kawan. Mual kena di hati kawan.
Apa jar. Kana dia ti kawan dia ti rambut tu pirang nang kana wiring saku. Nya kawan ai misalnya kita tuh mabuk lih iih pang mau kam curhat curhat imbah tu nangis kana di hati tih han hiran aku jua kenapa garang cengeng banar buhan pamabuk.
Hah, ganteng doang. Ininya kecil. Canda kecil.
Alih mundinya marimihakan banar tuh. Pian ningai kada tahu pang masih lawan bubuhan kami nang kaya nang iih han bungkah gumbili kawannya kita ni iih ganal-ganal han hirang maka karas bangat ha pulang. Tapi lakas kaluar. Nah, apa yang hiri kita memasakan? Ada melihat nyaman. Tapi eh, boleh buka kah? Dingin tangan kuna karena anu. Mana awak deh di? Astagfirullah, mabuk sekalinya barangnya. Mabuk geduk. Rami aja masih wah ini geduk leh. Aku misalnya anak mabuk juga tuh, rekomendasiku kawanai baik nang anggur aja.

Kalu misalnya bibinian lah pacarmu tu kada ganal lo ini berarti pacarmu tu orang baik karena ngini nih han ikam tahu artis napa. Heh. Asli menggoda banar lih.

Kebutuhan kita tu nang nang baik-baik ya kalo lih, jangan mabuk. Tapi kalo misalnya ikam memang membutuhkan mabuk ya kada masalah tu hidupmu, ya aku handak maatur-atur kawan ai. Hihih, aku gin banu jua bila pina pusang pang mau ai manyalid drill. Oke kawan lah, jadi kita sudah nonton dari Pinyukar Podcast Anas terhibur dan yes kawan lah kada lagi lagi aku sampaikan nah. pokoknya aku hendak mendoakan terus gasan Bubu Nikam mudahan sehat panjang umur dan murah rezekinya ya kalau leh jangan lupa juga Bubu Nikam doakan aku nih bisi anak kalau sudah leh kan doakan mudahan uh, inya sehat terus kada penangisan eh, eh, nyaman aja digaduh atau sampai ganal kina bang ulah bang konten anak bang ayo ha kaina eh, eh, aku sesuai uh, eh, janjiku dahulu kan bahwa aku tuh kada hendak modelnya menjual anakku tuh demi konten kada kada